Ko Wharetūtaua, pera he pouaka kāpata. Kī ana i ngā taonga o ngā kaua. Ngā tangata mau rākau. Ngā tangata kōrero i ngā hītore ka puta mai i runga i te rākau. Nā reira, e harama te patu tangata me te mahi mau rākau i te whawhai. Engari e pā ana ki te ao o te Māori. Ā, engari ko te, te urunga kei roto, ko te mau o te rākau.

I puta mai ētahi pakupaku whakaakoranga i ngā tau 80, 1, 2, tonu, ā, engari mō, mō mātou ka kī atu ko tōna rokohanga ōkawa, 83, i te tū o te, ā, ā, whakataetae ā-motu, ā, mō te.

They were welcomed by a 600 strong haka party made up of young and old people from the local host tribe Ngati Kohununu.
E nā ngā karaua, ngā kaiwhakahaere o Kahungunu i pātai atu ki a Papa māna te pōhiri e kawa, e kawe. Mai te wero, ngā wāhanga katoa, pērā ngā karaua pērā i a Wī Te Tau Huata mā i hoatu ki a ia tērā mahi. So, nāna i whakarite, kotahi tau te roa ki te whakangungu, ki te whakapakari, 82 tērā, and ka tū te kaupapa o 83. E ono, e whitu rānei ngā wero i taua wā, i roto i tērā whakangungutanga. Ka kite e ia, ā, kāore e tino mōhiotia whānuitia ēnei mea te mau o te rākau, so i reira whakatō pū kei roto i a ia anō me kawe tēnei taonga, me whāngai atu tēnei taonga kei roto i a ia. So mai i taua wā, kua tīmata ōkawa ngā akoranga o te whare tū taua. Whare hou i tēnā hītori. Tika.
Ko Malakai tōku ingoa, he uri awau nō Ngāti Porou, ki te taha o tōku pāpā. Engari i tipu aki au ki Te Whanganui-ā-Tara, nāianei i noho au ki te whenua moemoeā. Tekau mā rima ōna tau i noho i kora. E moe i tōku haerenga i roto i te whare tū taua. I taua wā, ko te tino pātai ki au, hea te, hea te tikanga mō wērā momo taonga, ngā, ngā rākau, ngā patu. Ā, koinā te whakautu ki au, whare tū taua, wērā momo pūrākau mō ō mātou taonga, hea te tikanga, hea te, te kawa o ō mātou taonga. Nō reira, āe, koinā.
He moemoeā mai rā nōna te Tumu Whakarae kia e hia rautau kua pēhia tātou ngā taonga tuku iho. Ko te mau rākau tētahi. Pērā i ērā atu i ngā taonga, tāmoko, taonga pūoro, Raranga, a era mo mea katoa. So tāna e hihi ai kia whakahokia mai te mau rākau ki a tātou. So koina ma ta, ma te whare tutaua e pakari ai, e, e whakawhanake ai, kātahi whakahokia ki tōna ūkaipō, ki ngā iwi. I ahu mai i ngā iwi, whakahokia ki ngā iwi. So koina tō mātou mahi pouaru, kawea nei tērā karere, ā, nāna i whakatō kia hoatu, whakahokia

Ā, hei tōku mana whatukura he uri tēnei nō ngā waetai o Tauranga Moana o Ngāti Rangi nei. Hei tōku mana māreikura he uri tēnei nō ngā kāwai heke o Kahungunu o Te Whatu Āpiti, Te Hau ki Kāinga. Tēnā, whānau. Āe, ko Ngāti Kahungunu tōku iwi.
Nā, tēnei wā, i te mea i te urutao, i te haere pērā, i te haere pērā, nānei, haere whakamua. Marama, ngā wāwae me ngā taiaha.
Ka timata au roto i ngā mahi i te tau 2011, kātahi anō au ka wehi i a Hato Hōhepa, ēnī, haere au ki te kura tuarua o Tiriwa, a Massey High School. I reira taku whakangungu tuatahi i te taha o Papahīmi. Oh, hei!
Ka kiri ki uta! Ae, the rest is history. I pātai mai, actually, i pātai mai a Papa, Ā, ko wai tōku pāpā? I mea atu au ki a ia, Oh, ko Lyndon Morris. I mea mai ia ki ahau, I was like, Me, me uru koe ki te wharetu tau o Aotearoa. So, ka pai! Ka pai! Hanga āmaimai ahau i te tīmatanga. Engari, ā, nā taku tipuranga roto i te kaupapa, i kite au i ngā huaranga ka puta, ā, mōku, mō aku whānau anō hoki, ā, e taea au te whakatauira ki aku teina, ā, he aha te huarahi, he aha te ara tika, ā, mā tātou katoa hei, ā, tū hei tama, tama tāne, tama wahine rānei, āe.
The goal is to showcase your your pukenga that you've learnt over the years. Your set mahi to demonstrate your knowledge of what you've learnt in Tū Taua.
Tuatahi ake, he ruku ki te kaupapa, he ruku ki ngā taha o te kaupapa. He wānanga kē te mahi hāunga noa te taha ā-tinana i te mea tōna tikanga, ā, kua kaunga kē koe ki tēnā wāhanga. Engari, ēnei wāhanga, tēnei, tēnei wāhanga poto nei, ka roa ake tō whakarite. Hai tawa ki mua! Hai! Tūtohi, kō kirikiri whakawhiti! Hai tā! Ko ngā wānanga kēkē te, te wāhanga e hihiatia ana. Nā reira, hāunga ko te taha ki te umu pukapuka, engari, te kawe i te taha ki te marae, te kawe i te taha ki te, ki te hāpaiō, ki te whare ā Tahu. He kawe i ngā kōrero o ngā atua, ā rātou hītori, ā rātou kōrero, he pēhea e hono ai ā rātou mahi ki a tātou. Me tā tātou whakatinana i ngā wawata o tā tātou tumu a Papa Pita. He nui, he nui, engari. A he whakaatu hoki i te tuturu o te toa.
A tatou mo te mau o te rakau, te whiu o te rakau, tae noa atu ki nga waewae, ne. He waewae taumaha, he kiri maku. E.
Maku i te.
Waewae maku. Maku i to toto. Na te mea kare i pai to nuku, to whakarite, to karo, Ā, ka hemo, hemo. Ā, nā reira, kia kaua e whakatau mahi ō waewae, ā, i roto i te mahi katoa, ahakoa ngā pou i akongea, ngā momo whawhai e kawea, e hia tau, ko te mea tuatahi ko ngā waewae ka akongea i te wāhanga tuatahi.
So from trainings to wānangas to tēnei mahi rangahau.

I ngā hapū iwi katoa o te motu, ko te rākau te tino. Rākau, i mate ai ētahi hapū, ētahi iwi, ā.
Hītoria. Hītoria, me te hītore hoki o a tātou iwi kei roto i ngā. Ngā rākau pērā. He tino taonga o ngā hapū o ngā iwi i ngā wā o mua. Nā reira, nā te rākau i hinga mai, i mate mai. Ngā tāngata, ngā hapū, ngā iwi. Nā reira, he taonga, he taonga kia kore ai e ngaro a ēnei taonga.
Me tirohia ki tō tātou hītōria Te whakatōkia o te rākau i roto i a tātou whakatoi, ahakoa te iwi, te hē, hapū. You know, mīharo au ka whai wā au hei kaiwhakawā mō Te Matatini tēnei tau tonu. Mīharo te, te, ngā titonga i puta mai mō ngā haka. Rawe. You know, ka kōrero hītōria. Pakanga pūkōrero, matakaikutu, ikāwhiro, ngā ingoa o ngā rākau, te whiu o te rākau, ngā whanaungatanga o te iwi hapu ki te iwi, he aha i pēnei ai, he aha i pērā ai, ērā hitōria kua whakahokia mai ki a tātou. Koina te pai o Te Matatini, tētahi tino wāhi ka pō mai ēnei taonga, engari kei warewaretia nei tātou ki te. Noho o te rākau i roto i tō tātou hītōria. Engari taua wā kei te whawhai, i te whawhai tonu tātou mō te whakangia mai o tō tātou reo me ngā tikanga kare nō kia paku whakatōkia i roto i ngā whare wānanga. So koinei te āhua O te tipunga mai o te whare i taua wā tonu te te puawaitanga o to kohanga, te kura, te wharekura, te rūnanga, ngā iwi. Pepa māu e Sky. Tarai koe, kia kaha, mahi ēnā. Pēhea koe e kahu? So i tipu kotahi ai tātou i roto i tērā awatanga. I te tīmatanga kāore tātou i kōrero Māori, ngā akonga katoa i roto i te reo Pākehā. Pakari te wā, ngā tau iwa tekau, kātahi ka tīmata ki te whakaako tātei i a tātau anō i roto i ēnā āhuatanga pakari, tinana, kōrero reo, mau tikanga, tāpiri atu ki tērā te whakapakaritanga o te kaupapa. Nā reira, i runga i tērā, ko ngā akoranga whakangungutanga o ngā tauira o tēnei wā, ka whakaakongia e mātou, ka akongia e rātou, tino rerekē ki tō mātou ake wā. Mā mātou e whakaputa te ao, ā, mō rātou e haramai ana ā tātou mokopuna tamariki, e mā rātou e kawe ki te wā kei mua i a tātou.
Tētahi mātāpono i ako au, ā, kei te ako tonu au i te tauritetanga, ko te mana wahine, ko te mana tāne, ā, kei roto i ahau, kei roto i a tātou, i kite au ētahi wā, Ka ū tonu ētahi ki te mana tāne. Ētahi atu kei te ū tonu ki te mana wahine, engari me pēhea rā te whakataurite ai ngā mana e rua, ā, kia taurite ai te wairua o te tangata? Āe. He uaua. Tino uaua. Ā, engari, ā, e ai ki te kōrero, ā, tētahi mātāpono e tino ngākaunui ki ahau, ā, mā te whiua te mamae, mā te ngaua te kuru, ā, ka taea e koe te kite i te tika, ā, rite tonu ki, ā, kaua mā te waewae tutuki, engari mā te upoko pakaru, ā, perseverance, ā, with determination.

te tangata, ā, pēhea te whai i te aro o te wahine i roto i tēnei kaupapa. Ko te tuarua ko Erin Keremita Kapa, eke ki te pouaru, kei Te Awamutu ia i noho ana, ā, engari i tīmata ia ki Ranara i te taha o tōna hoa rangatira a Seri. Waimarie, ā, āe, ā, feel very privileged. Ā, um, ā, ā, just nōku kē te maringa nui kia eke ki tēnei taumara, taumata kia taea te, ā, mahi i ngā mahi, ā, āe, māmā te whakahua, uaua te whakatinana, ā, nō reira, I taku taenga mai ki tēnei taumata, ā, he aha rā anō aku mahi ināianei me whāngai, me whāngai, me whāngai ki te iwi katoa, ki ngā iwi katoa.
Taku titiro he nui ngā momo tohunga ki tō tātou kāhui pouaru. E tika ana kia whai wā, whai oranga anō hoki ngā pouaru kia mōhio ai ngā pouaru he huarahi anō mā te tohungatanga. Ā, ki tā te kōrero a Papa Pita, he whai mana anō hoki kia tuku mihi ki ō rātou nei mahi kua oti i a rātou i roto i te whāngai o te kaupapa ki ngā tōpito o te motu. Ā, ko ēnei kāore he matakai tū atu i ēnei momo kāhui. Mai te rokohanga o te kaupapa, he ika awhiro ahakoa te aha, he toka tū moana, nā reira, me tuku mihi ka tika. Tāpiri atu ki tērā, kua pakari ai ērā atu o ngā momo mau o te rākau, kua whārikihia ki ngā tōpito o te motu, nā reira, kāore au e kī kotahi mea te āhua o te tohunga, pērā i ngā rā o mua, he tohunga mō ngā mahi katoa. Ā, mā tērā mau, ka rot, kei roto i a ia, māna anō hoki te kawe nei o te kaupapa. Engari, tētahi mea nui kia whakamanahia tērā tūranga o te tohunga. Jason Te Waitere Paahi, Ara mai te tohunga aratiatia! I te wā o ngā tīpuna i mua noa atu i te taenga mai o te hunga kiritia, ko te tohunga te tīmatatanga me te whakamutunga o ngā momo mātauranga ki roto i ā tātou nei oranga, ngā momo whare i reira. So, ko ia te tino tohutohu, te whāngai atu, koinei te pai o kia orite ngā, ngā, ngā mātauranga o ia hapū, o ia iwi.
Ko tēnei he toka tū moana ki ta kaupapa. I ahu mai rā i ta kaupapa o te ahi kā. I runga i tērā ka tapaina ko te tohunga ahi taua. Tātou mā, nōku te whiwhi e whakahuatia mai tēnei o ngā tohunga e toka tū moana i ta kaupapa. Kāre he mea tū atu e hāngai pū ki ngā kaupapa mai i te tīmatanga, mai i te rokohanga o te kaupapa, mai i te whakarewatanga, mai i te ohu tuatahi hei ohu tohora. I runga i te whakatau o te Tumu Whakarae, hōmai te pakipaki o te tohunga ahi taua, Johnny Nepe Apatu.

Me pēnei ta kōrero, me pono taku kōrero, ka aroha atu ki ētahi o a tātou rangatira Ka tino pēhi ta ao Māori kei roto i a rātou pokohiwi. Te tini o ōna kaupapa e kawea e hikina, ka tōpito te motu nga mo tōna iwi te take, mo ōna hapū te take, mo te whare tutaua te take, mo te Kura Kaupapa Māori te take. Nā reira, koina tētahi āhuatanga me tirohia e tātou te ao Māori. Kia kaha tonu ki te tiaki a tātou rangatira. Nā te mea pōhēhē, oh, he atua, atua kē tērā. You know? Engari, you know, he vulnerable tātou katoa, aha ko te aha, aha ko ko wai koe. Nā reira, me whai whakaaro mō tērā kaupapa manaaki tiaki tonu a tātou rangatira kua tae ki tērā taumata.

Ko Tauira from Ōpeka, kei raro te whare tū tau o Aotearoa to come together and celebrate this special occasion, this kaupapa. Rākau tapu, whainuku, whairangi, whaikauka!
Kaua te kite te mahanga o ngā tauira i konei e whakanui a te huritao o te whare tū taua me te hui whakapūmau o ō mātou whakapūmau nō reira.
Mōku, hihia au te whakahokia ki te kaupapa, whakahokia taku aroha. Me te mea hoki waimarie au he kaupapa ā whānau tēnei, ka mahi taku pāpā, ka mahi aku teina, ka mahi taku hoa rangatira, ka mahi hoki aku tungāne, āe.

Just hiahia au te whakahokia ki te kaupapa, um, everything that it's given me, um, yeah, everything it's given me is just, I just want to make sure I return that back to them tenfold.
Āe. Aokoa nā te whakatau, hinga mai rā he iti te kura, ara mai rā he iti te kura. Tēnā. Tino kaupapa tēnei mō te iwi Māori i ngā mea katoa, engari he wareware tātou ētahi wā. Ka mutu i konei, kāre te pāhi. te mātauranga ki tētahi atu.
Tautoko ēnā whakaaro. I te mutunga iho, ko tō ka tipu ake a Tumu i tōna wā, ka tipu aku mātou i tō mātou wā, ka hikina te moemoea, ka pakari, ka hoatu ki te rēnga e haramai ana. Ko te ngākau kia kite nei a tātou tamariki e tipu ake ana i roto i te kaupapa o te whare tū taua. Engari, tāpiri ki te whare ko ērā atu o ngā whare, whare reo, whare tikanga, whare wānanga, whare maire, whare kareao, whare aitū, he nui ngā whare mō a tātou tamariki nāianei. Waimare, rawe, rawe te whakaputanga mai i ēnei whare. Nā reira, te kī atu ki ā tātou tamariki, nō pū ki te whare tutau, engari he nui ngā whare hei whakakoikoi te pīnati, te hinengaro, kia puawai koe hei Māori i tēnei wā. I tō mātou ake wā, waru tekau ngā tau, hoa, tino rerekē taua, taua ao ki tēnei wā. Ngā tau, ngā karo,
karo.

Legend, Atua, Atua, Tumu Whakarae, Rawe te tangata nei. Anō nei he koroua nāku. Oh, he koroua nāku, engari, e, ara i te mea e tātai heke ana mai i a ia. Ā, engari he koroua nāku, ā, e mihi nui ana ki a ia, ā, mei kore ake e ia kua, ea, kua whati haere taku, taku whakapapa i tēnei wā. Ā, mei kore ake ko ia, ā, kua kore aku, kua kore taku matua, ā, kua kore he tohunga toi huarewa. kua kore he, kua kore he rākau kawa, ā, taku matua, taku ankara, taku matua kēkē, ā, i roto i taua ohu tuatahi, te ohu pouaru tuatahi, ā, me taua kāhui katoa, mei kore ake taua kāhui, ā, e kore au e mōhio he pēhea nei te haere o tā tātou whare i tēnei wā, me, me ana tūmanako, ngā tūmanako a Papa Pita, ā, kua whakaora, kua whakaora whānau, kua whakaora rohe, ā, mei kore ake ko ia, kua kore ētahi o ngā rangatira o ngā iwi o ēnei rā, e rangatira ināianei, nā runga anō i te kaupapa kua kawea e ia, mō ēnei whā tekau tau, ā, me te mea hoki he tīmatanga anake tēnei, he tīmatanga anake, ā, yeah.